Дөнья студиясе якынашып килгән дин әһелләре форумына әзерлек турындагы әңгәмәсен дәвам итә. Анда катнашалар Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин, Казан нуры мәчетенең имам-хатыйбы, билгеле дин эшлеклесе Рөстәм хәзрәт Зинуров һәм Татарстан Диния нәзарәте каршындагы Азан радиосының хезмәткәре, мөхәррире Айназ Мөхәммәтҗанов. Дин әһелләреннән тора бик зур өлеш, бик зур өлеш менә бу юнәлештә. үз-үзләрен жәлләмичә, менә фидакярлык дип әйтәләр, менә шул фидакярлыкны күрсәтү.
Ренат әфәнде, менә бу ничегрәк тора, менә бу пропорция татарлык һәм мөселманлык, милли үзаң һәм этник үзаң белән һәм дини үзаң арасында бәйләвенеш бар бит инде. Хәзер дәүләт программасы бар, милли үзаң буенча хөкүмәт чаралары да бар. Бу үзе үзең булып калыр өчен каршылык юк. Татарстанда һәрхәлдә андый әйбер юк бит. Ә нинди тенденция соң менә? Әле элек урында таптанабызмы? Бераз чигенәбезме? Зәфәр әфәнде, менә бу очракта кабаттан шушы 5 ел алдан куелган максатларга кайтырга кирәк һәм дә шуларның менә сез куйган сорау бик актуаль сорау, нәрсәләр үтәлде һәм дә нәрсәләрне үтисе бар дип. Билгеле, чыннан да үтәлгән әйберләр инде күп. Чөнки дини тапшыруларыбыз бар, дини китаплар чыгарулар, алар барысы да менә 5 ел алда куелган резолюцияләрдә ясалганнар иде. Шул ук үзәк телевидениедән алып бару тапшыруларына, радиога чыгару тапшыруларына, хәтта инде махсус дини безнең радиоларыбыз килеп чыкты. Ягъни резолюцияләр күпмедер үтәлә баралар һәм дә яңа бурычлар куела баралар. Тәрәккыят бар инде, димәк.
Тәрәккыят бар һәм дә булмыйча кала да алмый, чөнки ул булырга тиеш. Шуның белән бергә караганда, менә бу форумның вазгыятен шушы резолюцияләргә генә бәйләп калдыру бик мөһим дә түгел, чөнки сез карагыз, Э, революция хәтле бишенче елгы ун алтынчы елгы мөселманнар җыеннарын алар глобаль ракурста бөтен милли проблемаларын хәл иткәннәр һәм анда кабул ителгән карарлар нигезендә милләт үзенең үсеш стратегиясен алган әмма ләкин безнең форум әлеге халәткә менә андый бер кичкә әйләнеп бетә алмады бәлкем ул безнең үзебезнең гаептер милләтнең иешү мөмкинлекләренең шундый булуыннан торадыр бәлкем менә мин аны э, шушы үзебезнең кырымтатар кардәшләребездән э, бәйләп күрсәтәсем килә. Менә алар үткәргән корылтайның карарларын алда инде бөтен халык сорый. Карар кабул ителде, нишләп ул карар үтәлмәде дигән нәрсәне нәкъ та халык үзе күтәрә һәм дә халык катнашмаса беренче процесста бармый инде. Һәм менә шушының бер мисалы гына. Менә без узган ел шушы үзебезнең форумыбызда эшләдек концепция, милли үсеш һәм дә дин концепциясен эшләдек. Ул безнең матур гына брошюра килеп чыкты, без аны махсус бастырдык һәм үзебезнең барлык 900 имамнарыбызга тараттык.

халык битараф булды. Шул ук имамнарыбыз да битараф калды, шул ук бүтәннәр дә. Ягъни без халык бу эшкә тартылып кереп китә алмады. Менә шунысы бик каты кызганыч. Әмма ләкин без менә инде хәзер быел шушы концепцияне яңадан күтәреп чыктык. Ул концепция буенча һәм аның үтәлеше буенча без махсус инде бер основной доклад булачак. Иншалла без аны хәзерге вакытта әзерлибез. Һәм әйтергә кирәктер, ул Концептуаль үсеш мәсьәләләре безнең өчен бик мөһим. Һәм сез әйткән менә шушы программалар буенча караганда, анда да төгәл пунктлар билгеләгән. Һәм концепциядә дә бар төгәл пунктлар. Ничегрәк иттереп без үсәргә тиеш, 5 елдан без нәрсә күз алдына китерәбез, 10 елдан без кайда барып җитәргә тиешбез дигәнне. Һәм менә сез әйткән шушы Милли мәсьәләләрнең дини аспекттан китә баруын без күз алдында бар алар. Монда каядыр еракка барып тору, регионнарга бару кирәк түгел, чөнки безнең кайчакта уже Казаныбыздагы мәчетләрдә җомга намазларын рус телендә алып бара башлау турыдан-туры монда милли мәсьәләләрнең бу аспектта икенче планга кала баруын күрсәтеп торалар. Һәм имамның бик җиңел генә аңлатмасы миңа э, җомга намазына килүчеләрнең күбесе татар телен белмиләр, Әмма ләкин миңа мәчетемә керем кирәк, шуңа күрә мин хәзер аларны үземнән читләштерә алмыйм, шуңа күрә мин рус телендә вәгазьне алып барам, ди. Ягъни бу очракта да имамның матди халәтен үзенең кайгыртуы беренче урынга килеп баса. Һәм шуның белән бергә менә ул турыда хәзер инде күп кенә аналитиклар да яза башладылар. Халыкның мәчеткә сәдака бирү һәм дә мәчет белән эшләве кими бара. Бу нәрсә белән аңлатыла һәм бу нәрсәдән килеп чыга? Менә бу мәсьәләләр дә безне барыбызны борчырга тиеш. Катлаулы монда бәхәсләр чыгарга да мөмкин, ин- намус белән тотынса. Менә хәзрәт сез бигрәк тә яхшырак беләсез инде. Булды бит тыйдылар. Намазны да тыйдылар, җомганы да тыйдылар, мәчетне дә тыйдылар, сүттеләр. Нәрсә генә булмады. Укытулар да туктатылды. Инде хәзер укытулар бар. Ислам университеты, мәдрәсәләр бар. мәчетләр төзелде. Хәзер азмы-күпме дигәндәй имам-хатибларга эш хаклары, мәчетләргә дәүләт күпмедер дәрәҗәдә коммуналь хезмәтләрендә түлиләр. Бу кирәк инде шулай. Бер кайгырту артты. Әллә мин әйтәм, әдәм баласы шул тыйган әйбергә генә омтыла микән ул? Кайгыртмаганда гына үзе әллә селкенә башлый. Ниндидер бер иждивенец, ниндидер бер шундый кешегә әйләнә микән? Сездә нинди тәэсир кала сезнең менә бу Күпер Миллениум күпер кырыендагы мәчет янында нинди тенденция сезнең? Халыкның мөнәсәбәте хәзер мәчет матур, имам әйбәт дип э, игътибарлары дингә мөнәсәбәте начарламадымы? Һәм башка мәчетләрдә.
Мин әйтер идем, менә җомга намазында, гаетләр турында әйтмим дә инде. Җомга намазында хәзер бездә урын җитеп бетмәве үзенә карата бер э, күрсәткеч. үзенә карата бер бәя. Мин үзем генә дип әйтмәс идем, минем белән бергә хезмәт иткән Алмаз хәзрәтнең, Дамир хәзрәтнең һәм гомумән мәчеттә хезмәт итүчеләрнең менә эшләренә, хезмәтләренә карата булган бәя. Әйтеп киткәнемчә, тагын кабатланам, гаит намазында гына түгел, бәлки менә җомга намазларында җир җитеп бетмәве. Ягъни хәзер без э, намаз укый торган җирне киңәйтүгә дучар калдык. Менә хәзер безгә киңәйтергә кирәк аны. Алла ашкы менә хәзер бу хезмәтләр, эшләр алып барыла. Безнең мәчеттә дип әйтсә алсак, менә Казан нуры мәчетендә менә кем күбрәк? Татар җегетләре күбрәкме? Үз халкыбыз. Башка милләттә кешеләр күбрәкме? Әйтергә кирәк, татарлар әз түгел бездә, Аллага шөкер. Яшь, әлбәттә, бар алар э, төп Казанда туып үскән җегетләр, бар э, районнардан кайтып, яисә районнардан күчеп, Хәзерге вакытта Казанда эшләп, хезмәт итүчеләр, укучылар һәм шул ук вакытта Урта Азия кешеләре дә бар. Юк дип әйтеп булмый. Ләкин күбесенчә, әлбәттә, Аллага шөкер, менә җомга мәсьәләсендә мин карыйм, җомга мәсьәләсендә. Җомгада, әлбәттә, татарлар бик күп бездә, бик күп. Ләкин бу моның белән хәзер тынычланырга дигән сүз түгел. Әлбәттә, эшләргә, хезмәт итәргә тырышырга кирәк. Мин әйтер идем, менә беләсезме, бөтен мәсьәлә бит мәчеттә генә түгел. Менә киңрәк алсак бу мәсьәләне, мин әйтер идем, боларның менә татар халкының татарлыгын, менә милли мәсьәләне саклап калыр өчен шул ук вакытта әлбәттә динне, чөнки мин берничек тә татар халкын диннән аера алмыйм. Күз алдыма аны китерә алмыйм. Минемчә, Мәрҗани хәзрәтләре дә, Ризаэддин Фәхретдин хәзрәтләре дә, без, без күргән әз, әз генә булса да, безгә дә үләкте Әхмәт Зәки хәзрәтләренең, Абдулхәбир хәзрәтләренең дәресләре. Алар да татар халкын диннән аерым яисә динне татар халкыннан аерым күрә алмаганнардыр. Менә мин дә аны күрә алмыйм. Шуңа күрә бу мәсьәләне мин башлар идем, беләсең, менә авыллардан. Авыл ягын саклап калу, авылларыбызны саклау. Бу бәлки киңрәк бер, бәлки глобаль масштабтадыр бу мәсьәлә. Ләкин менә минемчә бик зур тәэсир кылыр иде менә шул татар авылларын саклап калу. Яшьләребезне саклап калу авылларда. Татар авыллары бетмәсә иде. Татарлар, татар авылларында хуҗалык кимеп түгел, артып барса иде Алланың рәхмәте белән. Бу турыда хөкүмәт органнары менә Татар конгрессының авыллар җәмгыятендә, авыллар форумнарында да сөйләшүләр бара ул. Ә менә ничектер менә кемдер үрнәк күрсәтә һәм Аның артыннан баручылар бар, бармаучылар бар. Менә шул ниндидер уртак йокымсыраган сазлык бар ул. Бөтен җирдә дә, бөтен тармакта да булган инде ул. Менә имам хатиблар категориясе. Сезгә э, Рөстәм хәзрәт җайсыздыр башка имамнарга бәя бирергә. Ә менә сез, егетләр, ничек менә имамнар бүген Элек менә бер ике өч ел элек кем Сәүдтә укыган, кем теге як, бу як, үзебезнең традицион, традицион булмаган имам, имам булу, эшлекле булу, талантлы булу һәм аның әле башы дөрес булу, Россия шартларында, татар шартларында яшәргә әзерле, әзерлек булу дигән максаты бар. Ничегрәк торабыз? Ә, Менә монда Без бик кызык сорау бирдегез, безнең имамнарыбыз бүгенге көндә ниндиләр алар дип. Э, менә мин шундый бер күзәтү э, кичерәм. Э, бәлки дә менә Тукайларның заманы кире кайтып кайтып җитә башлады. Ни өчен дигәндә без хәтерлибез, Тукайлар, Амерханнар, ниләр безнең дин эшлекләребезне, имамнарыбызны, ишаннарыбызны тәнкыйтьләп, алардан көлеп язалар иде. Әмма ләкин ни өчен көләләр иде? Чөнки аның өчен урын бар иде. Бүгенге көндә дә менә карасак, безнең яшь имамнарыбыз арасында, соңгы вакыттагы имамнар арасында төрлеләр, бик төрле төрле алар. Кайберләр ихластан тырышып, анда дин өчен тыр... Белемсез һәм комсыз имамнар һәм ялкау имамнар бармы юкмы? Бүгенге көндә беләсезме, белемсез имамнар юк диергә була.
Әмма ләкин Менә комсызлык, анда матур тормышка шәхси мөнәсәбәт, шәхси мөнәсәбәт, аннары э, ничектер теге э, динне ниндидер бер э, дөньяви үзенә дәрәҗә ирешү ысулы итеп куллану кулланучы имамнар барлыкка килде. Ягъни, э, бу инде теге менә бу имам шундый, бу имам шундый дип әйтүем түгел, әмма ләкин бигрәк тә яшь имамнар арасында э, әз генә популярлык килә башлагач, әз генә анда э, кулларына акча керә башлагач, бөтенләй башка төрле үзләрен тота башлыйлар, бөтенләй башка үзләрен зур зур шәхесләр шикелле үзләрен милләтебезнең аталары шикелле тота башлыйлар ниндидер бер зур агайлар шикелле әмма ләкин карасаң ул әле бүгенге көндә Үзенең теге тормыш тәҗрибәсе дә юк. Бер мисал, мәчеттә имам өйрәтә гаилә тормышы турында, үзе өйләнмәгән. Менә шундый ук бер мисал. Аннары миллиликкә калганда тагын бер менә нәрсә әйтәсем килә. Безнең радиода дини җырлар төрле телләрдә бар һәм тапшыруларыбыз татар телендә, ике телдә, безнең рус телендә барыла. Һәм гомумән Хозур нәшриятында безнең э, ике телдә китаплар бастырыла, гарәпчә дә китаплар бастырыла. Әмма ләкин менә э, милли э, безнең туган телебездә, татар телендә булган дини җырларыбыз юк дәрәҗәдә. Без безнең менә бүгенге көндә радиога куеп, мөнәҗәтләр анда бәетләр куерга Менә төрекләр, төрек телендә, гарәп телендә булган нашидлар белән чагыштырганда юк дәрәҗәдә. Бу нәрсәне күрсәтә, димәк, эш имамнарда гына түгел, димәк, без, димәк, эш безнең мәдәниятебездә, халкыбызда, әгәр дә татар халкы үзенең дине турында җырламый икән, пәйгамбәрбез Аллаһ турында җырламый икән, Димәк, бу чир безнең бөтен милләтебезгә. Моңсыз шлягерлар милләттән биздергәнен борчылып, шуңа инде хәзер Тәкип FM дигән искерәк җырлар бирә торган классик репертуарлы радио да бар. Анда да процесслар бар, әлбәттә. Ә менә әгәр дә сезнең мөмкинлек булса, шушы форум алдыннан чыгыш ясасагыз яки анда нәрсә әйтергә теләр идегез? Һәм без кемгә, кемгә мөрәҗәгать итик? Менә без киңәшеп утырабыз бит. Президенткамы? Имамнаргамы? Башка дин әһелләренәме, әллә мәхәлләдәге гади мөселманнаргамы? Кемгә безнең дәгъвәләребез һәм аудиториябез, менә безнең бу тапшыруыбыз һәм әле эштән мөгаен башка да берәр утырып сөйләшергә кирәк булыр. Кем безнең алда җавап биреп, безнең өметләребезне аклаучы яки аклау, акламаучы буларак кемне күз алдына китерик? Шул соңгы шушы мәсьәлә белән аңлашыйк та, аннан хәзергә тәмамларбыз.
Гүзәл әфәнде, менә монда сез куйган мәсьәлә буенча гына караганда менә Рөстәм хәзрәт бик матур итеп әйтеп китте. Чыннан да Казан нурында йөрүчеләр бик күп. Җомгага да, әйбергә дә. Әмма ләкин шуның белән бергә һәрбер мәчеткә дә нәкъ та шул вазгыять килә дигән нәрсәдән дә теге ышану булмаска мөмкин. Чөнки менә Рөстәм хәзрәт элек эшләгән Кол Шәриф мәчетендә без күрәбез моннан Э, человек нәрсә булган күпме халык зергәнлеген һәм хәзер күпме ничек мин соңгы вакытта барган кол шәрифтә ничек э, бар барып карагыз үзегез чамаларсыз шуңа күрә мин нәрсә дип әйтәм күп очракта имамнан тора бөтенесе дә һәм дә менә авылларда саклау буенча килгәндә авылларда бүген кемнәр имам булып торалар Һәм кемнәр имам булып эшли? Безнең мең ярым, мең биш йөз мәчетебез бар дип әйтәбез. Әмма ләкин ни кызганыч, шуларның яртыга якыны хәтта гаит намазларында да ачылмаганлыгын без шулай ук белеп торабыз. Ул бик куркыныч сан, чөнки без мәчетләрне бер модага әйләнгән халәттә бик күп иттереп салдык, бик күп иттереп алар эшләделәр, әмма ләкин шушы ук мәчетләрнең буш торулары, аларның инде хәтта кайберләренең җимерелә башлаулары, түбәләреннән сулар үтүләре, Шушы ук авылга ул мәчетнең кирәк булмаганлыгы, менә бу бик куркыныч әйбер. Бәлкем, аның булып торуы һәм дә күп мәдән соң халык бәлкем аңа килеп җитәр, ул мәчетләргә җирүчеләр барлыкка килер. Бик шикләнәм кызганычка каршы аның шулай булачагына. Әмма ләкин ни генә булганда да, менә безнең шушы имамнарыбыздан бик күп хәзер вазгыять тора. Имам үзенең артыннан кешене тартып бара ала икән, шул ук мәхәллә системасын булдыра алабыз икән. Авыл тулай мәхәллә булып яши. Шул ук Чувашия мисалында без аны күрәбез, Ульяновск өлкәсендә, Түбән Новгородта күрәбез без ул мисалларны. Әмма ләкин безнең Татарстаныбызга ул әле кереп җитә алмый моңа хәтле. Һәм менә безнең шәһәр мәхәлләсе турында да сөйләгәндә дә, шушы мәчет кырыенда, әйтик, халык җыйналлашып, шушы, әйтик, үзенең мәсьәләләрен куеп, шушыларны хәл итү буенча нәрсәдер хәл итәргә тели икән, хәл итә ала икән, димәк, ул мәхәллә бар дигән сүз. Менә мин тагын бер мисалны китерәм. Шул ук Бакчасарай районындагы э, бер э, бистә, кырым татарлары ясаган бистә, хөкүмәт әгъзалары шул имамны э, эшеннән алырга уйлап карар кабул иткәннән соң, мәхәллә халкы җыйнаулашып, имамны үз урыннарында калдырып, бер кешене тидермичә, әлегә хәтле шуны тоталар. Ул кешегә басым бара, әмма ләкин аны тоталар. Анда бар ул система, ул система эшли.

бик кызганыч вакыйгалар булды, үзебезнең Татарстаныбызның йөзе эчендә бик ямьсез вакыйгалар булды. Шуңа күрә ул авыртулар бар икән, аларны инде әйтергә кирәк. Менә Айназ әйтеп узды, чыннан да кайбер имамнарыбыз үзләренең шәхси мәнфәгатьләрен инде рухи мәнфәгатьләрдән күпкә өстенрәк куя башладылар һәм халыкның да мәчеттән читләшүенең бер сәбәбе шуннан килеп тора. Әйтик, имам мәчеттә ике сәгать булып, үзенең иң кыйбатлы эксклюзив машинасына утырып, үзенең өч катлы бинасына өенә кайтып, җылы тирәгә кайтып китте. Ә кеше көне буе әйбердән эшли һәм дә үзенең 100 сумлык сәдакасын әле үзенә авыр булып та бирә мәчеткә алып барып, ул бәрбер уйларга мәҗбүр. Ничек инде бу болай, тормыш нишләп болай бара дигән әйбердән. Шуңа күрә уйласы әйберләр күп, менә шушы ук форум кысаларында да шушыларны курыкмыйча әйтә ала торган һәм дә

Мин менә Ренат әфәндинең сүзләренә кушылып әйтәсем килә, иң беренче мин үзем шәхсән мөрәҗәгать итер идем дин әһелләренә. Шул җөмләдән үземә дә. Менә әхлак мәсьәләсе, әдәп мәсьәләсе дин әһелләрендә. Менә яңрап китте бит әле генә шундый бер сүз, кайбер чакта без дин әһелләре үзебез халыкны читләштерәбез диннән.

Зәкятне чыгару фарыз, хаҗга бару фарыз. Сүз дә юк. Ләкин менә безнең татар халкыбызның дин әһелләренең китапларын алсак, Мин инде әйтмим пәйгамбәрбез галәйһиссәләм сүзләрен дип, сөннәтен алса, хәдисләрен, аның тырышлыгын сәхабәләргә карата. Хәтта менә безнен дин әһелләренең Мәрҗани хәзрәтләре, Ризаэддин Фәхретдин хәзрәтләре, Баруди хәзрәтләре әйтеп киткәнемчә, безгә бәхетләкте без күреп калган Абдул-Ахак хәзрәт Саматовнын хезмәткәрләре, вәгазьләре, Әхмәт Зәки хәзрәтнен, Габдулхәбир хәзрәтнен вәгазьләре. Менә бит аларнын менә бөтен вәгазь, вәгазьләре ярый инде, менә тормышлары, яшәүләре үрнәк иде.
Менә кара, карыйбыз. Чыннан да бу форумны үткәрергә кирәк икән. Менә күпме мәсьәләләр бик мөһим калкып чыга. Без аларны бу дөнья студиясендә дә тикшеребез, секцияләрдә дә, форум вакытында да тикшеребез. Э, Димәк, бу уйлап чыгарган әйбер түгел. Мөгаен, бу практик мәсьәләләргә күчәр алдыннан киңәшеп тә бетәсе бар, ләкин буш сүз генә булып калмас иде, формализм өчен генә булмасын иде. Менә шундый без, журналистлар, аны әнә синең белән инде киң җәмәгатьчелеккә дә, мөселманнарга да бурычын җиткерергә дигән миндә үземдә шундый тәэсир калды. Сезгә бу әңгәмәдә катнашуыгыз өчен рәхмәт. Безнең әңгәмәбездә Бөтендин дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин, э, мөфтият карамагындагы Азан радиосы э, журналисты э, Айназ Мөхәммәтҗанов һәм Казан Нуры мәчетенең имам-хатибы Рөстәм Зинуров катнашты.